Сахалыы туруорум. Дьэ, Москва анныгар Курокус концерти саалаҕа буолбут Адьакай террористическай акт Аан дойдуну аймаата. итиннэ киһи эбиэтэрэ суохха дылы, арай биири тоҕо ылан билиитин сөп. Итиннэ алдьархай биһиэхэ саха ириэр буолуо суоҕа диэн ким даҕаны мэктиэлик туохха барытыгар иҥсэ-минигэй ымсыы санаа буруйдаахтан эппиттэр этэ. Баҕам эһэптиээнибин хапытаал былаһын айылҕатын харчытыгар тугу да оҥорбутум улахан буруйга холоммут. Холобур бу теракт кэнниттэн курокут саала хаһаайыттара аҕылыы уолу акылаарыптар кэлэн тураллара көрсүбүтэ. Өлөөтөр оо дьахтарга болҕомтолорун хатаабыттара дуо дуу? Билбэтим ол гынан бу баайдара умайа туран сыаналыы төһө оруску аттаххыбытын уоттуу турар дьоҥҥо майгынныыллара да Дьээбэтэ диэн ээ бу куорпус испииһэгэ киирбит баай дьон уораҕайдара харабыллара дуо? Бэйэлэрэ билиммиттэринэн ээ кинигэ харабыллар диэн буолбатах контролердар диэнинэн бааллар эбит. Баара бу суруйан условия оҥоруу курдук буолаарай? террористическай ак оҥоһуллуутугар дьэ манна биһиэхэ бэл кыракый маҕаһыыннар акараннай тэрилтэлэри кытта дуоһуба түһэстэлэрэ куйэллэр этэ мин санаабар миграцияны туох таһаарбахтаҕына хоруйан тарҕаталлар Тоҕо диэтэххэ, билигин глобализм диэн буолар, хапытаал, мировой валюта, доллар хаһаайыттара онно интересаахтар. Хапытаал сырыыта, хаччыһырыыта харгыһа буолуохтаахтын, үлэ ырыынага глобальнай буолуохтаах, кыраныыссалартан иҥниэ суохтаах. Дойду кыраныыссата олох өтөр национальнай судаарыстыбалар суох буолатаатарда атыныы эттэҕэ глобалистар сыаллара уруктара аан дойдуну барытын хабылаалыыра дьэ ону тиэтэтэр туһуттан ирагы хэрилээбиттэрэ ливияны урусхаллаабыттара онтон сирияҕа сэриини тардыбыттара афганистаҥҥа сэриинэн киирбиттэрэ Онтон-онтон Иил диэн Арыдьыйа бобуулаах российскай тэрилтэ иитиэхтэнэн таххыбыта. Биллэн турар, бу аан илини Африканы, Афганистаны аймаабатахтара эбит буоллар, дьон бөҕө бу Европаҕа аҥынан киириэн баҕардар Даҕата эттэххэ ити бу терористическай быһылааны тардыбыт таджиктар ИДИЛ Афганистаннааҕы кынатын дьоно дииллэр. Чуолкайын кинини билбэт, билиҥҥитэ. Бу теракт кэнниттэн испиэс службалар Бу дьоннор кэлбит биир массыынаны көрбүттэр, ол массыынаттан куоппуттар, ону батыһан кэтээн көрбүттэр уонна Украинаҕа тахсан иһэллэрин билбиттэр, бразильскай уобаласка туппуттара. Украина спецслужбалара бу дьон көрүүлэр анаан-минээн түннүк бэлэмнээн турбуттар диэн буолар. Онтон ол аата тугуй? Украина кыттыгастаах буолла даҕаны, бу алдьархайга наата кыттыгастаах. Нааталар оҥорбут террористическай аактара диэн өйдүөххэ. Дьэ, бу биэс сүүс тыһыынча аайы О дьахтар диэн Тумнуокка кыргар кыахтаах дьоннор Арыссыыйа үрдүнэн бүтүннүү тарҕанааччылар. Саха Сиригэр Дьокуускайга буоллун, атын куораттарбытыгар да буоллун, кэмэ уҕалдахтар. Мин дьиҥэ бу таджиктары утары буолбатахпын. Мин иҥсэ-минигэй, ымсыы бэйэ дьонун утарабын. Кинилэр былаһык, таджиктар көҥүл тэпсэ сылдьарга куул буолбутун гына туһанаттара уҕатын. Туһаныллара дьүөккэ буолар. Ити бэйэбит дьоммут миграннары үрүт-үөһэ аҕал-даҕал буолаллар. Биһи бэйэбит дьоммут суккуну кээн туран Россия паспорын түҥэтэллэр. Онон бэйэбитин көрүнүөхпүтүн наада туох ханна гынна. Таджикистан таможня союһун Евразийскай экономическай союз чилиэнэ буолбатах. Онон буоллаҕына Узбектар уонна кыргызтар, казахтар курдук көҥүл босхо дьоһох таайтылар даҕаны мин көрдөхпүнэ кинилэрдээҕи элбэх курдуктара. Саха ириһэр олох хайалаахбат ышаан ыһайдьыр курдук. Тоҕо диэтэххэ, тоҕо диэтэххэ Саха Өрөспүүбүлүкэтин салалтата глобалистарга илии атах буолар. Тоҕо инньэ диибиний? Дьэ, норуоттар иккардыларынааҕы ОГМВ Объединенные города местные власти диэн аан дойдутааҕы тэрилтэ баар. Бу тэрилтэ штаб-квартирата Барселонаҕа баар, ол аата Испанияҕа, оттон Испания даардыйарга курдук наата дойдута. Оттон наата эрии, эриигэ, кыргыһыы хонуутугар биһиги уолаттарбытын өлөртүөр. Украина кыттыгастаах буоллаҕына, бу наата куруоккут куруоккут саалатыгар террористическай акт оҥордо. Дьэ бу норуоттар икки ардыларынааҕы тэрилтэ сыала-соруга үчүгэй баҕа курдук. Омоско көрдөххө, опыт атыстаһыыта, бастыҥ технологиялары үллэстии, тарҕатыы курдук Бу туспа конституциялаах улахан тэрилтэ болҕомтоҕутун хатаҕыгар устаап буолбатах конституциялаах тэрилтэ туспа судаарыстыба курдук тэрилтэ тоҕо диэтэххэ биир ыал оҕоругар кини олохтоох халайыныы Куораттар децентрализацияланыахтаахтар диэн, ол аата национальнай судаарыстыба былааҕар бэриммэт былаһааттан атын бу ОГМБ алтатыгар бэриниэхтаахтар диэн. Децентрализация иһин туруулааһын курдуктар. Ол эбэтэр арытыйабылаһа параллельнай кыттыгас былаас устуруктурата буолар бу ОГМБ да. Дьэ аһылгыы этэр буоллаха бу тэрилтэ биир сыала-соруга онно анал программалаах обеспечение эффективной и демократической организации глобальных процессов. Ол эбэтэр глобальнай процессары, процессары көдьүүстээхтик уонна демократическайдык олоххо киллэрии. Глобализация биир саамай ыарыылаах процеһа тугуй? Урбанизация. Саха омук өлөр-өлүүтэ диэххэ. Куораттарга хаатыйаланыы Туох да оҥорон таһаарыыта уһах, Дьокуускай куораппытыгар симиллии, ол аата өбүгэлэрбит өбүгэлэрбит биһиэхэ хаалларбыт сирдэрин туран биэрэр. Ону кытта глобализация биир саамай ыарыылаах процеһа – миграция. Биһиэхэ эмиэ субу-субу айдаан таххар, эмиэ да дьахталларбытын күүһүлүүллэр, эмиэ да уолаттарбытын өлөрөллөр. Ол да буоллар дьэ бу миграция уонна урбанизация көдьүүстээхтик уонна демократическайдык барар саха ырыа. Тоҕо диэтэххэ бу ОГМВ вице-президенэ биһиги аҕа баһылыкпыт Айсен Николаев буолар. Биллэн турар, кини ол АГМБ Конституциятын ылынар былааннарын тутуһар, олоххо киллэрэр, онон ситиһиилээхтик үлэлииһиэххэ билиҥҥитэ. Биллэн турар, мин бу таджик барыта биэс сүүс тыһыынча аайы дьону ыткус курдук ытылаан барыа диэн санаабаппын эрээри, кой бас дьоннор элбэхтэр буоллар. Ханна баара бааллар мурдалар. Холобур, биһиэхэ Украинаттан да сылдьар дьоннор элбэхтэр. Нерюнгри, Миинэ куораты буоллун, онтон Таджикистан, Афганистаны кытта хонноорутар Таджикистантан дьон боону мунньа турабыт

Дьэ, саха сирин салалтата оннук норуоттар икки ардыларынааҕы таһымга тахсыан баҕарар буоллаҕына, хотугу Кореяны кытта үлэлиэн эбэтэ. Тоҕо диэххэ, Россия таһымыгар чугасыһыы барда, онуоха сөптөөх дьаһаллар ылыннылар. Хотугу Корея дьоно үрдээх үлэһиттэр уонна бэрээдэктээхтэр. Манна кэллэхтинэ үлэһит быһыытынан кэллэхтинэ этэргэ дылы устуруойна сылдьан үһүйэхтэрэ, болдьохторо бүттэҕинэ устуруойунан дойдулара барыахтара Ханнык да түүҥҥү кулуубу кэрийиэхтэрэ уо, айдааны тардыахтара уо, дьахталларбытын күүһүрүөхтэрэ ээ уолаттарбытын өлөртүөхтэрэ уо. Онон дьэ норуоттар икки ардыларынааҕыта ааһымматахтарга итиннэ хайысха баар биһиги аҕалтарбытыгар. Дьэ мин этэрим итинник болҕойон сүргүтэр махтал буоллун